Gyzykly bir maglumat. Dünýä planetasy dört ýarym milliard ýyl ýaşynda. Adamzat bolsa takmynan ýüz kyrk müň ýyl ýaşynda. Geliň dünýäniň ömrüni ýigrimi dört sagat, ýagny bir güne jemläliň. Onda biz bu planeta gelenimize üç sekunt boldy. Geliň, bu üç sekuntda nämeler etdik? Olara seredeliň. Sada bir şekilde özümize Homo sapiens diýip at dakdyk. Manysy akylly adam diýmek. Ýöne adam hakykatdan hem akyllymy? Howa akylly, öz bähbidi üçin gaty akylly. Atomy böldük, täze planeta gözlemek üçin älemi gezip ýören roketlary döretdik. Şol bir wagtyň özünde bilen atomlarymyz bilen ýadro söweşini döretdik. Galaktikany öwrenmek üçin şu wagtky öýümizi ret edip äsgermezlikden geldik. Şonuň üçin adam akylly, paýhasly diýmek dogry gelmeýär. Sebäbi akyl gürleýär, paýhas diňleýär. Biziň edýän ýalňyşlarymyzdan biri tebigatyň gykylyklaryna gulak asmazlyk we onuň kömek soraýan alamatlaryna göz ýummak. Paýhas hemme zadyň reaksiýasynyň bardygyny bilýär. Şonuň üçin akylly bolan bolsak, öňkülerden has güýçli tupanlary, has köp guruklyklary, we şuňa meňzeş tebigy betbagtçylyklary görenimizde geň galmazdyk. Haýwanlaryň ýok bolmagyny adatdan müň esse ýokarlandyrdyk. Gözüňize getiriň, öňümizdäki ýüz ýylda, belki, haýwanlaryň her bir görnüşi ýok bolup biler. Ýolbarslar, gaplaňlar, ak aýy we şuňa meňzeş haýwanlar ýok bolar. We bu gysga bir durmuşda bu durmuşyň töweregini öz şahsy öýümize öwürýäris. Bize bu gün sistemasynda ýaşaýşy bolan ýeke-täk planeta berildi. Ýagny meň aýtmakçy bolýanym biz millionda bir, ýok, ylmy taýdan seredenimizde biz milliard, trillionda bir, ýagny bu diýmek bir yzy otuz üç noldan ybarat diýmek.

Sebäbi hakyky krizis global ýylylyk, daşky gurşawyň ýok edilmegi, haýwanlaryň ekrançylygy däl. Bu biziň özümiziň alamatlarymyz, öndürýän önümlerimiz we baglanyşygyň ýitirilmegi. Bu ýalňyşlyk sebäpli biz ene topragyň kämilligine goşant goşmagy ýatdan çykardyk. Kompaniýalar bizi habarsyz we baglanyşyksyz saklaýarlar. Emma millionlarça adamyň we ynanýanlaryň bu ýerden oýanýandyklaryna tersine kembaha garadylar. Erbet, açgöz we samsyklar tarapyndan taryhyň ýazylmagyna ýol berip bilmeris. Ene topragyň gözelliginden ýüz öwränlerden goramak bu biziň borjumyz. Howpsuz iýmit iýmek, toksinlerden arassa howadan dem almak, arassa suw içmek, bu biziň tebigy hukuklarymyzdyr. Haýsydyr bir kongresde şertnama baglanyşyp boljak mesele däl. Dünýäni zulum etmezden, söýgi we baglanyşyk bilen Doldurylan täze bir döwre tomaşa ediň, ýöne bu ekranyň aňrysynda däl, sebäbi wagtyň bir manysy bar. Oglanlar gyzlar bu günki wideoda tebigat hakynda gürleşmek isledim. Sebäbi tebigat bize mätäç däl. Biz tebigata mätäç. Umyt edýän bu wideodan soň tebigata bolan seredişiňizi üýtgedersiňiz, tebigata öz goşantyňyzy, öz kömegiňizi edersiňiz diýip umyt edýän. Geljekki nesile gowy, arassa, hapa bolmaýan tebigat goýmak bu biziň elimizde. Laýk, kommentariýalary gysganmaň, öz pikiriňizi, düşünjäňizi kommentariýalarda ýazyň, geliň bu hakynda gürleşeliň. we täze bir zatlar öwreneliň. Nesip bolsa başga peýdaly wideolarda görüşýänçik hoş sag boluň. Özüňize gowy serediň.